Shakalaka, shakalaka, boom, shakalaka, shakalaka, zoom, boom. Hip, hip, hip, hey yo. Hip, hip, yo. O edrych yn ôl trwy niwloedd amser, neu pan o'n i'n 16 oed, o'n i eisiau bod yn fiolegydd morwrol, marine biologist. Nath e ddim digwydd, o'n i'm yn gallu nofio. Ond mae 16 oed yn ifanc iawn i orfod penderfynu ar yrfa. Fodd bynnag, mae Caryl Hywels yn sicr mae byd amaeth ydy dyfodol hi. Myfyrwraig flwyddyn gyntaf ydy Caryl, un o'r wyth ar hugian o ferched sy'n astudio amaeth yng Ngholeg Sir Gâr, Gelli Aur. Magwyd hi yng nghanol y defaid a'r gwartheg, A bellach, mae'n rhannu ei hamser rhwng ffarm ei thad cu yn Nant Gwynne, Llanddeutsant, a ffarm ei mam a'i phartner yn Nhuroser, ger Llanelwedd. Felly, Caryl, 16 oed, ers pryd wyt ti'n gwybod mae ffarmwr wyt ti eisiau bod? Wel, i wir y wir, so wedi gwybod lot yn wahanol ers fi wedi bod yn dilyn mam ers braidd bod fi'n gallu cerdded, so ffarmo fi wedi bod yn neud ers bod tocsen fach. So ar dy fam ar bai yn y ffordd, ife? Hynna beth ti'n weud? Ie, falle mae e, ond mae'n rhywbeth fi'n mwynhau wneud a gobeithio wneud yn y dyfodol. What are the consequences of liver fluke? Ar ôl cwblhau haroliadau TGAU yn Ysgol Pantycelyn, Llanymddyfri, mi ddechreuodd astudio cwrs Diploma Cenedlaethol mewn Amaeth ym mis Medi 2011 ar gampws Gelli Aur. So we got sort of eggs coming out. Mae'n tri lefel A mewn amaeth yw e. A ti'n gwybod, siwt mae hwnna'n mynd i helpu ti, ti'n meddwl? Achos yn y diwedd, ti'n mynd i ddod adre, neu wyt ti'n meddwl fi gen ti waith ehangach i wneud ar ôl dod adre hefyd? Falle, ond fi'n gobeithio bydd lot o syniadau dy fi gael i fynd adre a falle datblygu'r ffarm. Oedden mae adnoddau reit da gan Coleg Gelli Aer. Siw mae hynny'n cymharu gyda chi adre, wyt ti defnyddio offer newydd ac yn y blaen? Wel, tymed bach fel gyda'r um, deri, so i'n gwneud sy'n profiad y fi o'r gwbl am nes, so mae'n neis cael dysgu rhywbeth arall yn y coleg. A wedyn y syniadau newydd mae wyt ti'n gael, um, siw mae rheini mynd i uh, gyd-dynnu gyda syniadau dy fam adre, ti'n byd? Um, fi'n trial gweithio ddi rhai gweithiau, ond fi'n cael yn ffordd rhai gweithiau, ddim, dim bob tro.
Mae mam Caryl, sef Wendy Morgan, yn magu stoc o safon, sy'n aml yn cyrraedd y brig mewn sioeau, ac felly mae ffarmio yng ngwaed Caryl o'r cychwyn cyntaf. Be oeddech chi'n deimlo pam wnaethoch chi ddeall, o, bod i eisiau mynd i'r coleg i studio? Wel, mae wedi penderfynu hynny, so dwi'n gobeithio nawr wneud i fwyaf ohono fe, a bod boi'n dod allan o'r coleg mewn cwpl o flynyddau, a bod wedi llwyddo, wel, byw mewn gobaith, cael gradd mewn amaeth de. Ond hefyd, ar yr ochr na, mae'n dod adre o coleg a mae yna ideas mor yn ei ffenni. Oes, mae fe'n heri chi mewn ffordd yn diwe? Odi, odi, fi'n gwybod weithiau rai ddynodau, chi'n mo, mae siwt gymaint o bethau chi'n neud a mae hi'n bant i coleg yn diwe, chi'n mo, ond na, yn y pen draw, dwi'n falch bod i wedi mynd a chi'n mo, mae bob syniad yn help mawr.
Felly dyma enghraifft o'r math o ddefed chi'n gadw, mae rhain yn ddefed cryfion. Dyn yeah. nhw'n ddefed, yeah. fysa chi'n galw ddefed mynydd? O dyn, ddefed mynydd un nhw. A mae rhain yn wy'n da nawr. Lle mae'r wy'n mae'n mynd i fynd yn y diwedd? Wel, mae'r wy'n gwrw yn rhan ni'n supplio Marks and Spencers trwy'r Brecknock Hill Shiver Society. A wedyn mae gwartheg mae fyd? Os. Faint o wartheg ti'n cadw? Twr o wartheg? 90 o wartheg signo. O, mae gwaith o bore gwynta nos gen ti de. Oes, mae e. Oes, oes. A beth chi'n neud gyda'r lloie na wedyn? Um, byddwn ni'n gwerthu nhw yn arwerthiant yn Aberhonddu'n diwedd mis Ebrill. Wedyn mae'r ddafad yma, mae'n amlwg yn dipyn o VIP, beth yw hanes hon? Wel, mae'r ddafad yma eitha special, mae hon wedi cael ei EIO, a fi'n falch bles iawn o rwy'n wedi dod â un o'n gwrw a un o'n fenw i fe. Na ti. A mae hi yn bach yn anfodlon gyda'i lle fan hyn ar un o bryd yn un un yw i. Na, mae'n edrych yn dafad wych.
Os di bob dafad sy'n gennych chi fel hyn, so ni dewch eich mynd i wneud eich ffortiwn. Felly, beth ydy'r dyfodol i Caryl Tybed? Oes a fwriad mynd ymhellach arni? Falle licen i mynd mlaen eto i astudio yn Aberystwyth neu rhywle arall. Mae'n dibynnu siwrd y eithu. Beth yw dy uchelgais di mewn bywyd felly? Fi licen i ddod gytre a ffarmo'r ddwy ffarm mewn blynyddoedd i ddod a jyst gwneud y gorau fi'n gallu. Fi credu bod e'n rhoi her gwahanol i bob dydd ac mae'n rhoi cyfle i ni fod mas tu allan Yn yr awyr iach, allwn ni byth ofyn am well.